Ki te whei ao, ki te ao mārama. E tangi tīkapa tonu ana a Ngāti Hauā i te matenga o te tūmuaki o te Kīngitanga, o Anaru Tāmihana. Ko tētahi kōrero i puta rā i a au i te marae nei, ko Anaru te ika mōmona o te Mātahi o te Tau.
Ka torotorohia ngā whakaaro o ngā kaitorangapū ki te ture whakatahe pepe ki Amerika. So you're anti-abortion? I'm pro-life.
You're anti-abortion? I'm pro-life.
Ā, kua toru tau e ngaro nei ka tau ngā wai kai kapua o Te Kapa Tamatoa ki te wā kāinga. Kai ngā kāhui nīkau o runga o Topete nā koutou katoa. Kua mū te reo whakawāhi o te Kīngitanga, a Anaru Tāmihana. Ko ngā tangi me ngā mihi runga o Ruku Moana ki te pou whakawāhi Kīngi Tuaiwa ki te tumuaki o te Kīngitanga kua riro i te tirohanga kanohi. Mō te whānuitanga atu, e whanga mai ana a Tāmati Tiananga i te marae o Ruku Moana i te rohe o Waikato. A Tāmati, nō te rā nei muia katoatia te marae e te tini o te iwi, e te tini o te hāhi ki te poroporoāki ki tēnei rangatira, nē? Nō reira, a Tīmamao, te motu whānui, tēnā koutou kata. Āe, he tika tonu, nō te rā nei i whakaeke atu a Kīngi Tūheitia me te whare kāhui i Ariki ki runga i te marae nei kia poroporoākitia, kia tangihia tēnei o ngā rangatira. Ana, i roto tonu i te ope, ko ngā pou o Mātaatua waka, ko tā Pou Temara tērā, me ngā rangatira o te Hāhi, Kitoa noho ki tērā, ana, Kātahi anō ka whakaeke atu ko te hāhi o Rātana ki runga i tēnei o ngā rangatira. Hoano ko te koroua kei a Matamatamutu, ko ia rā, ko ia te tangata, ko wai te tangata ka whakakī i te tūranga kua mahue mai rā e tēnei o ngā rangatira a Anaru.
Ko te kawe i te mate o tana pāpā, koirā tētahi, he whakawhanaunga, ā, engari tērā te wā, ka riro māna tētahi, kei te motu tērā kōrero, kei nui hoki te kōrerotia o tērā, engari ka riro māna tētahi e whakawahi, nē, ka noho mai ko tērā mahi, ko tērā tūranga ki a ia, arā, ko te Kīngi Meka e kī nei ētahi te tumuaki, Ā, māna te Ariki e haere nei e whakawahi. Nō reira, koirā te te o ana mahi nui, engari ko te mahi nui ki a au i tēnei wā, he tangi i tana pāpā, he āwhina i te whānau e noho pani nei, hei kawe i tana mate i roto i te tau e tū nei, ā, he hurihuri haere ki ōna iwi. Nō reira, koia. Tuarua tērā nā roto i ngā whare ariki o ngā iwi e rua, ka mutu ka tautoko tonu tētahi o ngā whare i tētahi. I ngā wā o te raru, o te uauatanga, kua karanga tētahi ki tētahi. I ngā wā ka taka a Tainui ki te mate, kua karanga kia Tūhoe, kia Mātaatua rānei, ana ko Harabai. Tae mai ki konei ki Ngāti Haua, a Wiremu Tāmihana i ū ki te Hāhi Mihinare Puma ki te Atua, ka waiho mō tōna iwi anō, ā, ka tae ki ngā hui nui katoa o te, o te, o Ngāti Haua tae atu ki te Kīngitanga, ko te Hāhi e tū ana, e tuku nei i ngā karakia, ngā whakaritenga mō ērā tūwhaiwi. Mai rāno, mai rāno i a Wiremu Tāmihana Aheke iho ki a Te Tūmaki, ki a Anuru, takoto iho nei te rā nei. Ko te whai pera tapu a kimi nei a Te Rungutameharu. I maharau a me kite ngā iwi katoa otira Ngāti Hauā i te nui o ngā roimata i roto i te kete kotahi a ki au a ka moumou me me ka waiho te kete kotahi ka mutu kia Ā, horahia ki mua tonu i te whare taua, hei kitekite mā rātou. Ā, ana, ko tētahi kōrero i puta rā i a au i te marae nei, ko Anaru te ika mōmona o Te Mātahi o te Tau. He kōrero anō tērā hei whakaaroaro mā, mā koutou otirā mā tātou, ā, mā te ao Māori, koinei te ika nui o te wā nei i tēnei te tau hou Māori. He aha nā kōrero i roto? Ana, kuia, i kī ai ko te ika mōmona o te tau, o Te Mātahi o te Tau. Nō reira, ki a au, I tika tērā whakatakoto i ngā i ngā roimata, i ngā moni aroha ki runga i te marae rā, tatū atu ki Nākai i tēnei wā nei, ana me te i tīkina mai e te hau kāinga ā, ka hakahaka rātou. Koirā ētahi o nā āhuatanga ki au, ā, me whakaora mai.
Āe, tika tonu ka tōwaetia i ngā kōrero i whakapuakitia, i whakatakotoria e Paraone ki runga i te marae ātea i tēnei wā, ko ia rā ko Te Ikaunahinui, ko ia rā ko te rangatira, ko ia rā ko te pou, ko ia rā ko te tūmuaki o Ngāti Hauā. Kāti, hei whakaroa ake i ngā kōrero, kua hono mai tēnei o ngā rangatira, a Mokoro Gillett, pūkōrero o Ngāti Hauā ki te kōrero mō tēnei o ngā rangatira e takoto tiraha atu ana. I tōna whare, i a Werewere i tēnei rā. Nō reira e te rangatira e mihi atu ana ki a koe. Ā, tēnā anō te mihi atu ki a koe. Kua rongo rā tāua, tātou i ngā kōrero a Poutemara. Kua rongo tātou i ngā kōrero a Kito i runga i te marae i te rā nei. Kua rongo rā tātou i ngā kōrero o te Hāhi Rātana, o te Hāhi Katorika, rātou katoa kua whārikihia ngā kōrero mō tēnei rangatira. Kōrero mai mō te rangatira nei me tana mahi nui i roto i ngā rua tekau tau Ko ia tērā, ko te kaiwhakawāhi i te Kīngitanga. Ā, tēnā tātou, ā, e tika tonu, ā, kei tēnei, ā, te uri o Wīrumu Tamehana, ā, nāna tonu e, i maka te, te Karaipituri e runga i te, te Kīngi tuatahi, ā Pōtatau Te Wherowhero. ā, heke tonu ki ana uri tae noa ki tēnei e tīraha nei ana koinei te kaupapa, ko tā rātou ko te whakapōtae, ā, te maka atu i te Paipera Tapu i runga i te upoko ariki, ā, kia whakamana, kia mānawatia. tōna tūranga, otirā te Kīngitanga. I tā tata rā i rongou ngā kōrero a Rāhui e whakahuihui ana i a koutou o Ngāti Hauā, e whakahuihui ana i ngā rangatira, ka kōrerotia te ahunga whakamua o tēnei tūranga. Nō reira, kōrero mai he aha rā ngā kōrero ka wānangahia rā e koutou o Ngāti Hauā. ā, kia tae ake rā ki te wā kua ka tohua te tangata ka kī i te tūranga kua mahue ake nei. Ā,
tuatahi ake ka āta whiriwhiri mātou ko wai te tangata ka whakakī i te tūranga o tēnei e tiraha nei. Ā, mā Ngāti Hau anō tērā e whiriwhiri, ā, e haki te mea ko Tainui whānui te kīngitanga a wai ake tētehi atu o ngā iwi, ā, kāo, ā, ko Ngāti Hauā anake, ā, ko te tikanga o tēnei, mā te toto, mā te toto e whiri, whiri ai hei whakakī i te tūranga. Ā, me kī ko tā haepapatanga o tēnei tūranga he nui. Ko ia te pou whirinaki o te Kīngi, Kīngi, ā, te Kīngitanga, ā, ko ia te tuarā o te Kīngi, otirā o te Kīngitanga, ā, ko ia e whakakanohi ana i tō tātou Kīngi, mehemea kāre ia i te wā tēnei ki te haere, ā, māna tonu mā tēnei tūranga e haere hei kanohi mō tō tātou Kīngi. He whakakapinga ake hei te tekau mā tahi karaka hei te ata āpōpō, ko ngā karakia whakamutunga, ka nehua. Ā, ki tēnei o ngā hūpā nā rua kōhi pātata atu ana ki te marae nei. Āe tika tonu, engari i tēnei pō, ā, ka noho a Ngāti Haua ki te whiriwhiri ko wai te tangata ka whakakī tēnei tūranga. Ā, nā āpōpō, ā, ko te whakaritenga mō te nehutanga o tēnei o tātou rangatira e tīraha nei, anā, ka kawe ake, ka whakamōhio atu, ā, kei te kī ai katoa kei te Kīngitanga ki a wai rānei, ko wai te tangata, ā, e noho ana i tēnei tūranga. Koia tēnei. E te Pāpā, e Mokoroa, e mihi atu ana i ērā kōrero whakatiketike. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā tātou. Kāti, tūmamao, nō reira, koirā ngā kōrero o te wā, hei te pō nei, hui tahi ai ngā rangatira o Ngāti Hauā, Kia tohua ko wai te tangata ka kawea nei i ēnei āhuatanga a kui mā Koroma mō te Kīngitanga a ngā rā a haere ake nei. Nō reira, ka hoki ake te rākau kōrero ki a koe. Tāmati Tiananga atu i a Rukumoana, Rukumoana marae tēnā koa. I te tau 2020 i whakakorea ngā mahi whakatahe pēpē i te ture hāmene mā te pire whakatahe. I whakamanahia te pire nei 68 pōti whakaae ki ngā 51 pōti whakahē. Ki raro i te pire nei kāore he hāmene ki ngā wāhine ka whakatahe i a rātou pēpē, āe ai ki te kaiārahi o te rōpū Nāhinara ki a Chris Luxon, ka noho tonu tēnei ture ki raro i a Nāhinara. Koirā tāna whai muri i te whakatau a te Kōti Tiketike o Amerika kia tahuri ai te whakatau Roe ki a Wade i te tau 75, i hāpai ai te mana o te wahine ki te whakatahe pēpē. Nā, ināianei, mā ia rohe whenua o Amerika te whiriwhiri, ka mutu kāore he āheinga ki ngā mea ka puta i te kaiwhiore me te pāwhera. Heoi anō ki Aotearoa, kei tēnā mema tōrangapū, kei tēnā mema tōrangapū ōna ake whakaaro, Waihoki, tērā te pātai mēnā kua huri rānei ngā whakaaro o nā hina rā. Kāre whakaae me tā rātou whakatau, kāre pai mō ngā wāhine Māori huri nō te ao. Kāre mātou, kāre mātou i tautoko. In Aotearoa, something that we think is important for us is to make sure that women do have the right to choose what they do with their body and we've made those law amendments, those amendments to the law last year.

Totally 100% behind it, like I said, support women's choice, it's a health matter, that's why we took it out of the Crimes Act. I just was very clear on why I voted against it, for cultural considerations and maintaining our whakapapa in this country. Ko au tētahi e whakahē ana i ngā mahi a te Kāwanatanga o Amerika e tautoko ana au i ngā kōrero a te Pirimia me te mana o te wahine Koinā tāku i whakaae ki roto i ngā tau kua pahure ake nei, mō ngā ture i whakaritehia e mātou. Mai te tīmatanga ka tūkaha ngā kākariki ka tūkaha ahau hei wahine Māori ki te tautoko i te mana motuhake o ngā tangata, ngā whānau, ngā wahine e whai ana i te termination. So you're anti-abortion? I'm pro-life.
You're anti-abortion? I'm pro-life.
Nō te ata nei, whakarewahia ai e te Kaunihera o Kirikiriroa he tēpu pūtaiao ki te whare kura o Kirikiriroa. Kai te ito o te kaupapa nei he whakamārama ki ngā reanga katoa he aha tēnei kaupapa ngā wai e toru. Heoi anō, kei reira tonu ngā āwangawanga ka pēhea rā ngā wai ki ngā wāhi tapu pērā i te urupā. Anei te pūrongo a Herewini Waikato. Tawawa ki te ara ko Tūporomokotane. E mahi tahi ana te Kaunihera me tēnei wharekura kia mārama ai te kaupapa o ngā wai e toru. Harikoa ana au kua tahuri ngā whakaaro o ngā Kaunihera kia māori ai te tirohanga. It's gonna fill the reservoir pretty soon. He tuatahitanga tēnei wheako mā ēnei tauira o Te Wharekura o Kirikiriroa ki te whakamātautau i te tēpu pūtaiao o te Kaunihera o Kirikiriroa me te kite i ā rātou mahi toi. gives a real clear um, visual interaction between how our Three Waters infrastructure, which is water, stormwater and wastewater, interacts with our awa tupuna. He taonga hoki tēnei mō ā tātou tamariki, mō ā tātou mokopuna kia kite atu, kia rongo ngā kōrero, kia mōhio ai te rerenga haere o ā tātou, te tapu o ā tātou wai. People are going to swim in it and then. Ahakoa ngā mīharotanga, tērā ngā wāhi tapu huhua ki te taha o te awa o Waikato, ā, mai rā anō te kaunihera e whakatū whare ana ki te kōtata i ngā wāhi tapu nei, koiā e mānukanuka tonu nei ētahi. Āe, engari ki ahau nei, mehemea kei te, kei te kōrero tonu mātou ki te kaunihera e pā ana ki ngā wāhi tapu nei,

Nō te 27 o Hūrae i te tau 2020 ka tuku pīre wai te Rōpū Reipa ki Paremata. Ki taku mōhio ka huri haere te tēpu nei ki ngā kura, ko te kaiako o te tēpu nei, ā, he reo Pākehā tāna, e hihi ana kia te kite i tētahi kākau kōrero Māori. Ka whai hua te tēpu nei i ngā kura Te Māori. Kāre take o te tuku i tēnei tēpu me tana kaiako reo Pākehā ki ngā kura Māori. Me ako ngā tamariki ngā kupu Māori. Tika ana. Ka kawea hoki te tēpu nei ki Pōneke, ki te Water Expo Conference hei te mutunga o te tau. He rōniwai kato te ao mārama.
He whakawākanga arotake i te tumuaki o te whare mīere i a Trevor Mallard kua tonohia e te Pirimia Tuarua o mua, e Winston Peters ki te Kōti, mō te tono pana i utaina ki runga i a ia i tāna taenga ake ki te hui porotēhi ki te Whare Pāremata i tēnei tau. He tono pana i kōunuhia e te tumuaki i te otinga ake. I roto i tana kerēme, e kīia ana a Peters kāore rawa ia i whakararu i te haumarutanga o te hunga iro o Pāremata i tana haerenga ki te porotēhi i te 22 o Pēpuere, otirā i utaina te tono pana i runga i te ngākau kino. E ai ki a ia, he ihe ā-ture, ā-mātāpono, ā-whanonga hoki tā te tumuaki, ā, kia whakaae mahi hoki tā te kōti ki tēnei take. Kia whakatātātau mō te wā poto kei tua ake tonu, kua tau te kapa Warriors ki te wā kāinga mō te wā tuatahi i ngā tau e toru. Tautī mai anō. Ko tā te Kaunihera ā-Rohe o Ruapehu, ko tā Elijah Pue, he tika kia āhei te Māori ki te pepeke rārangi pōti i te wā e hiahia ana ia, hei aha ngā here o tēnei wā e kī ana ka taea noa ai ia rima tau. Ko tāna, mā tēnei e unuhia ētahi o ngā uauatanga o te tuku pōti, kia tairanga ake te whai, kia huhua ake ngā Māori ki ngā Kaunihera ā-Rohe me ngā Kāwanatanga.

Tuia i tērā, i puta ohorere ki roto i taua uiui rā, ka whai tēnei kaikaunihera hou i te tūranga koro matua mō Ruapehu. Kua kaha kē a Elijah hei reo mō tana hapori i tēnei toru tau, ā, ko tāna ahakoa tana taiohi, kua tae te wā kia piki tūranga ia.

I tēnei ata i whakatauria anō ai te kapa Tama Toa ki tō rātou papa kāinga i te pā o Rarotonga, whai muri i tō rātou hokinga mai ki Aotearoa mō tā rātou tukinga hau kāinga tuatahi mō te wā roa ki te tira Wests Tigers hai te Rāhoroi. He tuatahi tēnei mai anō i tā rātou nōhanga atu ki Ahitureiria i ngā tau e rua nei nā te mea nā te mate korona te take. Engari ko tā tētahi o ana ika ā-whiro, ko te aronga nui ko te kēmu kei mua i te aroaro.

Ko ngā tohu toi, he tohu hou kua whakatūria e te Tarahiti o Te Tuhi Māreikura ki Tauranga Moana. Ko te ito o ngā tohu nei he whakanui i ngā ringa toi nō Tauranga Moana ake, rātou kua tuku takoha nui ki ngā mahi toi. I te mea i tū te pō tuku tohu i te wā o Matariki, kīhai ngā mea pēnei me Stan Walker rāua ko Ria Hall i tae atu ki te kaupapa. Heoi anō, i kōrero atu a Mārena Mane ki ngā mea i tae ā-tinana atu.

celebrated and and you know I hope that in 20 years time people want this award so much you know when they leave school there's something for them to aim for. The award winner of Arataki Kiriata o Tauranga Moana Leadership Film is Chelsea Winstanley. Ko te tohu Arataki Kiritea i whakawhiwhia ki a Chelsea Winstanley o Ngāi Te Rangi me Ngāti Ranginui, he kaimahi kiriata rongonui, pēnei i te kiriata reo Māori o Kingi Raiona. I am so proud to be here today. I have had the most incredible day so far and then to come here tonight and be acknowledged and amongst all my whānau and peers and it's so beautiful. I feel really honoured actually. Yeah. Ko te kaiwhakahaere toi a Nigel Burrell o Ngāi Te Rangi me Ngāti Ranginui anō i whakawhiwhia ki te tohu auaha kauanuanu o Tauranga Moana.

Really happy and happy that they're happy with me. Ko te tohu hautūtanga mō te reo ataata arataki reo rōreka o Tauranga Moana i whakawhiwhia ki a Mister G, Graham Hoite, o Ngāi Te Rangi me Ngāti Ranginui mō ngā pikitia pakitara e whakaata mai ana i ngā tūmomo whare puta noa i te motu.

E aro ana te tuhi māreikura ki te tau e tū mai nei, ā, ka huakina ngā whakaingoatanga ki te marea. Mārena Mane, Te Ao Marama.
Tēnā au tonu mai taihoa ake nei, ka tirohia te kapa o Whāngārā mai tawhiti. E ngā iwi o te motu nau mai anō ki te ao mārama. Kua tae te wā ki ngā matapae huarere. Ki Kaitaia, he ua i te ata kātahi ka tū a ua. Ki Rotorua, ka uaina koutou hei te ata tū, kātahi ka paki te rā. Me ngā motu, he ua, he kapua te matapae mō koutou. Ki Te Whanganui-ā-Tara, he ua ka pakaru mai aonga mai te rā. Kātahi ka mahea hei te ahiahi. Ki Ōtautahi ka paki te rā, heoi ka kitea he kapua i te rangi ki ētahi wāhi. Me waiho pai, he kapua, he koruki, he ua i te ata. Kāti, koina tā te ao e pupuru nei, mō te whānuitanga o ā mātou kaupapa toro atu ki te taupānga te ao Māori, tirohia hoki tā mātou whārangi puka mata. Hei whakakopani ake i te hōtaka nei i tēnei pō, ka whakarongo ake tātau ki te waiata tira o Whāngārā mai Tawhiti i te whakataetae o Te Matatini. Tēnei te kete kōrero a Tūroa Te Onetū a Pai Tahi ka tau ki raro nei e. Mauri ora! Koutou e noho mai nā i te ua. Tēnā koutou! Tēnā koutou!